An do si mer ëm zréck beim zweete Part vum AKDS. So, guck mal enke, mir hate lech Kéier mol nach de Späichersystem hei fonnt. An voilà, do muss ëmmer de Späicherpunkt hei lueden. An elo kënne mer och hei mol de Bildschierm ëmstellen. Well ech hunn en Pad och gekuckt, et ass net grad evident, do brauchs de wierklech eng Lupp. Kucke mer eis dat mol un, Schwerpunkt, rechter Hand, hoppla do, kéint ee sou probéieren, dat do maache ech op jidde Fall net. Ech denken, dat do ass déi bescht Method, esou. Wéi gesot, hei ass, do gesitt der esou de Virtual Console Menümo vum Ganzen. Et ass e bëssen ëmständlech. Ech muss drun denken, dat een ëmmer späichert. Ok, d'Qualitéit, ups, déi ass e bësse komesch. Ech kucken e Kéier. Ah, ok, um Screen geet se da just bei mir e bëssen scho. Bon, et geet virun mam zweete Kapp. So merci fir dee positive Feedback vum éischte Part. Ech hat gëschter jo och e Call mat verschidde Leit, déi énlech Stimmen zesumme krut. Déi ganz Zäit misse laachen. Geet virun am M50 Kubik. An mir hate lescht Kéier e ganz aarme Luigi op der leschter Plaz. Dat ka jo net sinn. Dës Kéier huele mir en a mir fueren eng Ronn mam Staubsauger, respektiv de Schreck-Weg 0820. Voilà, do gesinn man nach déi zwee Stären, déi mer gemaach hunn. An hei geet de Blumenkapp dann un. Let's go! Wéi gesot, positive Feedback hat mer krut. D'Leit hu sech amuséiert an da maan ech dat hei virun. Wéi gesot, et ginn 8 Parts op d'mannst gemaach an dat hei ass jo schonn d'zweeten. An wat ech haut uschwätzen, ass e bëssen déi CW-Geschicht vun Maach e Cut däers deemols. Voilà, mir schon e perfekte Start. Sou fänks d'Let's Play richteg gutt un. Cvsa maach e Cut däers. Wéi gesot, dat war, kann een net vergläiche mat haut. Et war éierlech gesot och ëmmer nach just one vs one, sou och wann ee seet et kéint een zu véier spillen an deem Modus. Et war onméiglech mat der Holzleitung, et zemols hei am Land. Ech hunn Déi Leit gesinn zwee géint zwee spillen oder du hues zu véier gespillt géint Japaner vläicht alleng géint dräi Japaner an dann has de online och éirlech gesot keng Loscht méi. Oh Luigi mam Staubsauger hei. CW-méisseg, ech war jo ufanks nach bäi Hunters of Freedom, duerno VSV, also Videospillverein. Do hunn ech der och e puer gemaach, respektiv et ass méi trainéiert ginn an däitsch Community a sou, du waars do net moeint bäi tel. Dann am Joer 2007 de Clan opgemaach, do sollt d'Lieder dann natierlech virbäi fir eng gewëssen Zäit, soe mer mol einfach sou. Du mess ze weess, dat war déi Zäit eppes na Besonnesches, dat bass net Dag, eieiei, bass net Dag an Nuecht gefuer, du bass. Mir sinn am ganzen 11 gefuer, dovunner sinn der 9 gewonn ginn an zwee just verluer ginn. Ass wierklech eng Bilanz, ass net schlecht ëm déi Zäit gewiescht. Déi zwee Reese hunn ausgesinn one on one, et goufen och Matcher, do bass de just géint de Leader, also Leader géint Leader gefuer déi Zäit. Ech mengen ech géint Hunters of Freedom herno. een Match gehat géint mäin alen Leader deemols mengen nach schécken ech Verlinken souwisou an d'Beschreibung déi ganz Geschicht mat den CVs déi sinn um TL Site nach ëmmer ageschriwwen leider ginn keng Fotoen an do kréie mer eng Beluga geschéckt war déi lo vum Donkey oder vum Mario ass dat lo schonn d'Revanche wëll ech dem Mario dës Kéier geholl hunn voilà d'Beluga Counter erëm mä déi CVs Et war einfach esou, du bass 4 Course gefuer, zwee konns du entscheeden, zwee konnt d'Géigner entscheeden. Deemools gouf nach kee Skype, keen I, du hues souguer nach ICQ mengt ech deelweis benotzt. Ech weess, déi meescht Leit wäerten dat hautdesdaags scho guer net méi kennen. D'Insidere wëssen natierlech deen epeschen ICQ-Sound, wann s de eng Message krut hues, de Dëng, de Dëng, de Dëng ass de ganz Zäit gaang. Ich kann dee leider net alléineg aspillen. Nei Gott, oh Gott, oh Gott. Lo wëss mer, wieso Luigi lech geläscht ginn ass. Ne? Ah Gott. Teiers dem Kim seng Streck op Markat 4 ass gewiescht. Den CR, wahrscheinlich den eelsten CR, den mer op Markat 4 hunn. So, den Donkey enttäuscht e bëssen hei. De Mario ass och net déck op der sechster Plaz. Mä mir hunn de Bowskidisc erëm als Konkurrenz hei. Schäppe ganz ze lues, fänkt de Bosk un eis richteg hei ze stressen. Geet viru mat der zweeter Course. Also wéi gesot déi CWs deemools 1v1 10 mol eent fir eent, jiddwereen ass 4 Coursse gefuer, da war den CW fäerdeg. Se hunn trauregerweis souguer nach eng Stonn gedauert, well s du deelweis erëm net erakomm bass. Dat war jo deemols mat den Räim opmaachen eng Katastroph. Ok, Luigi huet halt einfach kee Bock de Start richteg ze man. Äh, kuck mer mol bessen eng Kéier ze driften. Ja, mer ginn hei ewech geknuppt well mer just Mëttelgewiicht si vum Donkey. Bass deng zwou Coursen hues de gewielt, da war ech schon ëmmer sou, One v One ass vill méi ustrengend wéi wann s de am Team fir sech, meng Mack hat Wii oder Mack hat 8. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, do huet den Donkey Schrumps gehat. Gutt, datt Black Moore war, soss hätt de Luigi de Fléier geléiert. Jo, an do sidd der mat allem. Tiptop. De Pony hei mat sengem Go-Kart. Ah Gott, oh Gott, oh Gott, elo huet de Luigi Swiel geschwëmmt. Bass wierklech deng zwou Coursse gefuer dee Moment? Sou, an jo, du frëss d'Bananen och erëm. Du frëss och erëm eng Banann. Déi do frësst och. Ok, den Nick huet haut d'Losch op Banannen. Wann s de deng zwou Coursse gewonnen hues, wow. Chaos Chaos Chaos Chaos total zwou Course gewonnen hues war et am Fong schonn chill dann has de wierklech dech nach konzentréieren ze missen voilà een een ass an d'Féckescht gerannt lo kënnt de Blooper souvill Action op der Streck ech kann mir dat hei net fäerdeg maachen sou lo gëtt de Gilles iwwerholl da si mer vir ech mengen dat ass déi éischt Kéier wou ech souvill Krëmpes hat fir no vir ze kommen eng ganz Ronn hunn ech gebraucht. Bass deng Course gefuer, hues se gewonnen, hues se verluer, et wierklech knapp deelweis gewiecht. Do waren och heinze Freaks derbäi, holy shit ech wärt den Glitch net hikréien oder den Shortcut dass op der Reebou-Streck hei vun Markheim däers. Do kanns de wierklech vill spueren, ech kucken eng Kéier Video op Youtube ze fannen, ech hun déi ni hikrut. Dann hues de CVs gespillt, déi hun den 3 mol gezunn, waren se fäerdeg. Wierklech, do hues de domm dra gekuckt. Ech mengen ech komm schon un d'Zeen erën, du hues wierklech gesot de Géigner hackt der, wëlls de dat net gegleeft hues dat d'Bee esou an 20, 30, 40 Sekonnen op enke fäerdeg ass mat engem Stack, déi awer zwou Minutten, zwou an eng hallef kann daueren oder dorënner. Sou, ma hei gëtt keen einfach, keng einfach Course. Ech hoffen ech blaméiere mech elo net schon bei der éischter Kéier. Wéi gesteet d'CW-Zeen? Dat war eppes Besonnesches deemools. Ass net wéi esou maanch KTV-Ära gewiescht, do bass de all Dag 5, 6 Stéck gefuer. 2010, 2011 an esou. Ech mengen, déi puer, déi nach nokucken, kënne sech vläit nach drun erënneren. Déi, déi et net matgemaach hunn, Dir hutt alles richteg gemaach an Ärem Liewen. Dir hutt Är Zäit net verplempert, 5 Mol um, oder 6 Stonnen do um Stéck ze spillen. Et waren zwar flott Momenter, mee, si mer éierlech, wéi oft huet een dann gespill? Ah Gott oh Gott, ech weise meng Kënscht haut. Ech hun net sou schen déck Erfahrung, ech hun déck déi CWs gespillt dann dat heit ah Gott mol iewer awer manner klacken sou. Wéi gesot 11 Matcher goufen deemools gespillt do vun tel, dat waren och Leit deemools gespillt hun, den JD, den Speedlux, Leit déi s de haut komplett verluer hues, aus den Aen verluer hues. Ech mengen den Daryl huet mol net souvill Matcher gespillt, du hues nach de Jo C fir zwee gehat, ah Mario déi blue Schall kriss de mat ewéi. Voilà si mer fäerdeg mat der zweeter Course, geet an déi nächst, da schwätze ech nach e bëssen iwwert d'Leit déi deemools matgefuer sinn. Voilà geet hei virun, mir haten deemools e Line Up wann s de just one vs one muss, dat ware maximal 5 oder 6 Leit an d'Hell, méi grouss war d'Hell deemools net. d'Maark hat wéi d'Zäit nach souguer zu 15 bis 20 Memberen. Hautzudag si mer och nach zu ëm déi 12 bis 15, dovunner e puer Leit, déi am Wanterschlof heiansdo soen, Ah, hoppla, falscht Knäppchen gematzt. Dat ass, wann s de fir de Maarek hat 8 hei gespillt hues mam Pro Controller, mam Gamecube, sorry. Ah Gott. Ech mengen wierklech, dat hei gëtt de Part, do gëtt kee Stär herno. Hun ech mech nach net sou schlecht geschlo am läschte Part an dann dee méi se hei war wann se Gilles als Konkurrenz hues was Luigi oder eng kleng Staubsauger den och e bëssen an Tiere komm ass ech mengen haut ze daags soll just Dyson da sou hei ass nach ee vun den gudden alen Staubsauger. Wéi gesot e Squad, wéi en dat ka nennen, vu 5 bis 6 Leit. Ufanks war dat wierklech JD, Speedlux, ech mengen de Youv 242 huet och mol eng Zäit seng Matcher gespillt, de Flëpp, déi meescht vun iech kennen dee schonn, mee dee war just eng Zäit deemools aktiv, deen et beim RKTV och alles richteg gemaach ass, net an den Suppe verfall fir do Dag an Nuecht ze CWen. Ech mengen en huet der 10 maximal gespillt. Ech mengen och Nahkämpfer vum DS huet en och 10 bis 3 gespillt, awer dat gutt. Dem Moloch säi Brudder war och nach dobäi. Ob deen awer CVS gespillt huet? Ech weess et net. Ech muss dat, ech ginn verlinken iech et, dann kënnt der selwer eng Kéier kucken. Ech, déi Detailer, ech weess just dat de JD. An de Speedlocks, déi hate wierklech eng 100 Prozent Quote mengt ech no vun hiren Victories an CWs a Courssen. Muss bedenken dat hei gouf an der Zäit och nach sou timetrialed freaky, ech hat et d'lescht Joer geschwat, ech hoffen dir hutt dertëscht eng Kéier d'CRs ugekuckt vun deem Spill hei, et ass fuerchtbar, also den Daryl, all Respekt dass de deemools däi Fanger wat wierklech do bal krepéiert hues fir dat duerchzespillen, ech mengen mam Auto achter Piste géife spille. Sou, probéier mol eng Kéier dat do, ups. An haut giff Achterpiste spillen. Ah ja. De Fanger mécht net méi laang mat, giff mol. Ooh, dat do war de Pinball hei, an do kënnt déi nächst erëm. Hopla. Do uewe gëtt leider keng 7 Siwe do gewiss um Roulette. Déi hei Streck. Krut och hiren Make an jo ech soen einfach näischt. Fazit vu mengen zwee éischte Parts, ech däerf net iwwert Strecke schwätzen, well soss kritt ech Blutschadenstress, ech hunn verstan. De Pinball hei. Dat hei och Time to Time to Time to Time, dat war wierklech eng Merd, zemools nach deelweis déi Bullen dann do. Bowlingkugele souzesoe a kann emol definéieren, datt virun d'Schnëss fléien. Ech mengen, do war deelweils Linn an da bass de dee Pixel just laanscht komm. Bon, hei ass e bësse méi eng roueg Course, Gott sei Dank. Se traue sech net méi, d'Leit. Ech entschëllege mech nach eng Kéier fir lech Kéier, datt de Part esou desagrabel war ze kucken. Ech hunn d'Spill ugemaach, dat war déi éischt. Manéier fir d'Spill ze presentéieren. Et war also et war alles ausgewielt vun Nintendo. Dat hei hoffentlech gesäit ee bësse méi, bësse méi. Déi gutt al Grafik. Wéi gesot, déi gutt al Grafik an hei. Ouh, dat war knapp, dat war wierklech knapp. Sou, voilà, lo geet et erëm lass. Scho knapp gesot. Sou, gëtt een nei. Ouh, dat do huet kee gesinn. Ah Gott, oh Gott. Gutt dat dee Ball hanne méi lues ass. Bowlingkuwel. Vun der Gréisst hier zum Luigi ass et einfach eng Bowlingkuwel. Punkt. Ech weess net wat wéi kleng e soll sinn. Et si keng Dëschtennisbäll, näischt. Voilà, déi drëtt Course, 33. Jo, wéi gesot, ech sinn net de gréissten Expert, mee dat Spill hues de deemools geflikt, bis dat de Fanger wéi gedou huet. Hin an hier gedriffs, ech probéieren d'Häerner un eng Kéier, zum Schluss mat 150 Kubik, hei op 50 Kubik, huet net vill Wäert, mee ech sinn, kann, ech kann et zwar eng Kéier probéieren, mee et ass wierklech dowéinst, mee ech schmeissen op 150 Kubik, zemools nach d'Freaks deemools, déi sinn nach duerch d'Gras iech do hin an hier gehopst. Ech kann iech eng Kéier vun der Achterpiste, ech mengen de Weltrekord oder sou, verlinken, da maachen ech dat och nach herno. Kuckt Iech dat eng Kéier un, et ass, oder Dir wësst et warscheinlech, dach se schoss net. Bon, dat hei gëtt de Part warscheinlech vun, ech sinn net, 4 vu 4 Feelstarten, ech weess net, miserabel. De Luigi huet säin Numm trei gehal an déi hei Streck, de Pilzpass, herrlech. De Luigi huet säin Numm, wéi gesot, trei gehal, hunn scho Feeler gemaach, hunn d'Streck gelueft, bon, ech hu se net drop gemaach, dann ass alles ok. Déi hei ass leider schued dat se op 50 Kubik weise wëll 150 Kubik da se gëtt ass sou vu mei latscht Nick. Nick ass och nach e bësse verschlof hei un engem Sonnde Moien. Sou Blinker hei ugemaach. Déi ee Moto hei laanscht de Camion gefuer. De Gilles kënnt och nach laanscht am Camion. Déi hei Streck, ech bedaueren et dat et dovunner kee Remake gouf an deenen al deenen. Maquette des, Maquette art, Maquette vie, et gouf se wierklech ni, et ass schued, well ech hu Maquette des, et war eng vu menge Liblingsstrecken an ech weess net op d'Autoen do méi angenehm sinn wéi op Mohnblickstraße oder sou, wahrscheinlech schonn. Déi Musek dobäi, genial, sou. Éischte Schock, an e kënnt de Schock scho erëm, ech halen awer an d'Streck ze schwätzen. Schluss war dann awer of gewien, ech weess net, huet dir schonn aner Let's Plays vu mär kennt däers kuckt? Ass dat och do esou horrorméisseg oder ass dat just bei mir? Ech weess et net. Oh jee, hoffentlech hunn d'Luigi Fans bëssen elo opgemontert mat deem Hyde Park och, well dat war jo lescht Kéier wierklech sad story do. op der leschter Positioun mat just 4 Punkten huet e gekäilt. Den Nathan mellt sech och mat enger Blue Shell, kënnt se geschwënn. Muss ech nächst Kéier dann de Wario huelen? Dat schéngt jo bal esou. Ech mengen nächst Kéier kritt de Wario de Rëm, ja. Dat war elo mit freundlichen Grüßen Selina 2 esou e Wonsch, deen ech do raushéieren. Ah, de Gediffs. Ah, den, den hei, dat hei Kaart, dat gouf och nach wierklech herno fir ze driften, dee was als gutt ofgestempelt. Dir gesitt hei och deelweis Usätz, déi ok sinn. Hoppla. Da seet een, wär ok, wann ass et och fir den Alkoholiker, deen herno erëmfiert. Bon. Sou, déi lescht Ronn, déi lescht Ronn vum Let's Play hei. Ech hoffen, ech konnt bëssen erziele vum Marc Cadest. Et sinn och Zäiten, déi sinn. 9, 8 Joer hannen erëm. Esou, hunn ëmmer den éischten Auto da krut. Ëmmerhin, och der hat eng Kéier gewist, wéi wéi dat deet, dem Luigi säin Au Au Au gehéieren. Fir d'dickste Kéier. Et ass en general hei net sou flësseg ewéi mam Mario gelaf, huet sech alles méi professionell ausgesinn. Zweete Part, e verkackt et schonn. Leider keen sou grousse Rage Moments, Rage Moments goufen et, goufen op klenger Usätz. Ey ech kann och net de ganzen Zäit just virfueren. Däers Delfino hat och bëssen eng, déi Azahl Delfino hat e bëssen Ofwiesslung. Wann ee lo gär hätt ech géif soll Parts ophuelen an deems ech Géigneren trollen, mech méi mat hinnen zesumme setzen, snipen, ofschéissen an dann zum Schluss erét no vir kommen an dat verréieren, da so mer, schreift mer dat an. Ah jo, da maan ech et och. Ech wollt elo just déi zwéischt Phazer bësse weisen, ech kann och vir fueren, och wann dat fir main Käppchen net ze vill gesinn huet. Ok, mer si färdeg. Wéi de Laatchi Grünschell dohannert ze zielen komm ass, ech weess et net. Ech ginn eng Kéier d'Gesamtpunkte hei duerch, jo maan et einfach esou. Véiert hu mer erëm gescored, Maximum vu Punkten. De Gilles, grouss grouss Konkurrenz, also Bovske, do gëss mer, ech maan mer nach eng Kéier an d'Box réinzéien an deem heite Let's Play. Den Nick mat 24 wëll och gär eng Kéier dat mam Yoshi fueren. De Mario, läscht Kéier de grousse Gewënner, dës Kéier de grousse Loser. Op der véierter Plaz mat 13 Punkten d'Peach mat 8, hält sech am am Mëttelfeld. Den Nathan mam Wario an den Donkey mat 7. Dann hu se plus 50, mee e bësse wéi nach déi al Reegel, dann hu se dat hei gewonn am Fong, mee dat huet d'Spill Gott sei Dank nach net erausfonnt. An den aarmen Toad, ass de Luigi net do, da gëtt de Lescht mat 5 Punkten. Mee ganz éierlech Toad, wann s du hei als Klenge ronderëmfiers, Vläicht net ze wonneren, dass du esou ausenee geholl gëss. Voilà, et geet virun hei nach mat der Siegerehrung. Trommelwirbel, packen ech et, Stären ze kréien oder net? Sinn e bësse méi skeptesch, well dëst jo och méi schwiereg war géint de Boske. Dat Gewiicht, de Gewiichtfaktor, dat bass de einfach net méi gewinnt. Oh je, se fueren hei eng Ronn. Ech hoffen, et huet iech erëm dës Kéier gefall. nächste Part fährt bis nach und oh, mir kruten nach e Stär. Dat war jo dann nach an der Rei net komplett blaméiert. Oje, oh merci fir d'Kucken an bis die nächst Kéier. Ciao.